Matteas Grasso jinsab miegħi fl-istudio, nsellimlek, is-sena t-tajba ħabib tiegħi. Lilek ukoll u t-tim kollu ġa hawn. Grazzi. Karl, nirringrazzjak ħafna li għedt magħna. 45 kilo. Ekku. Dik il-persuna naqset f'sena però. Yes, yes. Ma jfissirx illi persuna. bdiet dieta u tippretendi li tonqos. Issa, l-importanti l-konsistenza bħalma dejjem tgħidilna int. Ekku, sabiħ, u kemm importanti wkoll, Karl, li tibda tara x'inhu jiġri kull ftit żmien. Mhux tgħid ara, jiena għandi pjan, per eżempju, dan ir-raġel jgħid għandi bżonn nitlef mitt kilo, per eżempju, ħa nivvinta, u qabel ma nasal m'iniex se nkun kuntent. Anzi, inti, sabu bl-iktar mod ċar, Karl, illi għal kull. pass għal kull milestone, isejħulu bl-Ingliż, li inti tasal għalih, kemm trid tfaħħar lilek innifsek. Rajnieh bl-iktar mod ħelu, bl-iktar mod sempliċi, jitla' fuq il-miżien, jiġbed video tiegħu stess, Wuu! Inżilt ten kilos iktar, per eżempju. U għaliex le? Għax moħħok jekk qed tibqa' tgħidlu, Orrajt, tlift għaxra oħra, imma kemm baqa'? Jekk dejjem tħares lejn in-negattiv, tajjeb, is-sikoloġija ħa tgħidlek, Ejwa jiena, nagħmel x'nagħmel, qatt ma nikkuntentak. Din ma taqdix biss f'relazzjoni, imma anke miegħek innifsek. Jekk inti miegħek innifsek dejjem negattiva, Ewwii wara għamilt xi ħaġa tajba, ma għandix għax daqs kemm ili niżbalja. Jekk dejjem negattiva minn ħa tasal inti. Min-naħa l-oħra, jekk tifraħ għal kull pass li qed tagħmel, inti bla ma trid ħa tagħmel lilek innifsek il-kuraġġ Tagħti dik il-kunfidenza biex tibqa' għaddej. Tant aħna nsibuha diffiċli biex nagħtu award lilna nfusna. Hekk. Kumpliment lilna nfusna. Qisu kulħadd ħaqqu ta' madwarna u l-aħħar familja ntihom rigal, jiena noqgħod mingħajrha, jiena m'għandix għalfejn. Però kemm hi sabiħa li aħna nippemperjaw lilna nfusna. Li ngħid x'nieħu gost nagħmel, pereżempju, ħalli mqar Darba fil-ġimgħa nagħmilha. Pereżempju jiena nieħu gost jekk nara logħba futbol. Mela dak il-ħin hi jiġri x'jiġri, jekk hemm il-Juventus jien mal-Juventus inżomm, pereżempju, ħa noqgħod bil-kwiet fil-kamra, nixgħel naqra s-surround u nieħu gost nimmaġinani qiesni qiegħed il-grawnd. U dak il-ħin ma jtellifni ħadd. M'inti tieħu xejn minn ta' ħadd. Lanqas xejn. Qed tagħti anzi xi ħaġa lilek innifsek. Anzi qed tagħti lilek innifsek kif qed tgħid inti biex tkun tista' tagħti lil ħaddieħor. Għax jekk dejjem inti tagħsar minnek innifsek, immaġina kkanuxxa mxarrba Tagħsar, tagħsar, tagħsar, tagħsar, inti ma baqalix iktar ilma x'joħroġ. Di xi ħaġa li ta' min forsi jiddiskutiha wkoll anki proprju f'dawn il-mumenti ma' Matteas, għaliex huwa persuna li anki b'mod psikoloġiku, għalkemm hi xi linja tiegħu imma jiena nfaħħru ħafna f'dan il-att, jista' jtina ħafna ispirazzjonijiet. Kultant aħna nħossuna, hawn ċertu nies, ejja ngħidu mhux kulħadd, imma hawn ċertu nies li jħossuhom li jiddejqu kif qegħdin ngħidu li jfaħħru lil ommhom. Għashom illi jagħtu kuraġġ lilhom infushom. Kont ilbieraħ mort nara l-film li tani inspirazzjoni ukoll ta' Freddie Mercury. Iva, Bohemian Rhapsody huwa film b'saħħtu ħafna jekk ma rajthux, ma rajtuhx, morru arawh għax huwa film verament interessanti. Freddie Mercury kien persuna pożittiva, kien persuna li jemmen fih innifsu, kien persuna li jrid jilqa' l-King jew il-Queen għalih, hu kien xi ħaġa kbira. Però kien naħseb li jagħmel minn kollox biex jagħti wkoll saħħa lin-nies ta' madwaru, lill-grupp Queen biex niftehmu, għaliex kienu joqogħdu daqsxejn lura anke fid-deals tagħhom u kien Jien naħseb li l-persuna għandu bżonn illi wkoll jagħti Il-power lilu nnifsu wara kollox, min ħa jtiulek jekk mhux inti nnifsek? Dik il-kelma hi. U fil-fatt, Karl, anke l-kunfidenza fik innifsek tibda mill-fatt illi inti dak li tgħid li se tagħmel, tagħmlu. Mela kieku ta' Freddie Mercury, per eżempju, kien jgħid kemm nixtieq hi li jkolli dal-kuraġġ biex nagħmel ċertu deals. Imma jqum filgħodu u jgħid huwa remm aħjar nibqa' rieqed, jew imbagħad inċempel għada biex nagħmel dak l-appuntament jew dak il-ftehim. Il-kunfidenza tiegħu fih innifsu jibda jnaqqarha. U din narawha ħafna dan iż-żmien, Karl. Tgħidx kemm nibda ninnota n-nies ikolli dak il-feeling hekk illi anke l-kunfidenza tagħhom tkun baxxa, taf għalfejn mainly? Mhux għax just rawhom tqawwew dan iż-żmien, però għax ilhom jgħidu ħa nibda, ħa nibda, ħa nibda. Huma nfushom iħossu li qed jitnellħu bihom infushom, fis-sens tgħid illum ħa nibda, ma nibdiex, għada ħa nibda, inqala' li hekk. Tibda tgħid jiena lanqas nista' nemmen lili nnifsi. Mela il-fatt illi oġġett inti bdejt tagħmlu, Ħa tagħti fiduċja, ħa tagħti trust, ħa tagħti jiġifieri x'inhi l-kelma, naħseb fiduċja xorta tiġi, lil moħħok li tgħid isma' jiena stess kapaċi nagħmel l-affarijiet illi ppjanajt illi nagħmel. Trid tafda lilek innifsek u. Trid tafda u trid iżżomm kelmtek miegħek innifsek. Għax da, ejja ngħiduha kif inhi, jekk int ma żżommx kelmtek miegħek innifsek, kif tista' tafda li ħaddieħor iżomm il-kelma tiegħu miegħek? Jew kif jista' forsi ħaddieħor jafdak illi inti ħa żżomm kelmtek? Kemm hu importanti li jkun hemm dawn iċ-ċertu affarijiet. Però naħseb irridu noqogħdu attenti wkoll x'tip ta' promessa nagħmlu ma' nafusna, għax ħafna drabi forsi mmorru fl-estrem. Nixtieqek terġa' tirrepetiha għax qabel il-festi għedtilna xi ħaġa li jiena baqgħet f'moħħi u ltqajt ma' nies ukoll li semmewhieli, u għalhekk qed insemmilek nerġa', fejn inti għedt, isma', jekk inti dak li ħa tagħmel lest tagħmlu ħajtek kollha, allura let's do it. A. Jekk m'intix kapaċi tagħmlu ħajtek kollha tagħmilhiex. U biex anka niċċaraħ dal-punt għax kelli ħafna anka kummenti u mistoqsijiet fuqu, Karl, u grazzi reġajt semmejtu. Mhux qed nitkellmu fuq affarijiet illi inti taf illi suppost isiru pereżempju għal ftit jiem. Eżempju, f'Jannar tkun moda ħafna, trendi ħafna, il-kunċett ta' detox jew detoxification, għal min forsi m'għandux idea x'jiġri, bl-iktar mod bażiku, Karl, li jiġri huwa illi fuq parir ta' nutritionist jew tabib u f'każijiet anke dietician, dak li jkun jgħid isma' jiena ħa nagħmel bejk tlett ijiem u mhux iktar minn sebgħa. Illi biex nikkumpensa għal dak l-ammont kbir ta' zokkor illi kilt, għal dak l-ammont għoli ta' xaħmijiet, jiena nagħmel dan il-perjodu fejn fih niekol ikel nej, raw, Bħal per eżempju ngħidu aħna jien naf taqbad taħlita ta' ħaxix u tagħmlu smoothie. U illum anke għandna l-ħabib tagħna l-internet. Jekk tidħol tfittex, anke b'art iktiblu jien naf delicious smoothies, jibdew jitlgħulek affarijiet jgħidlek agħmel daqsxejn per eżempju raspberries u daqsxejn frawli, agħmel daqsxejn karrotti. U dan kulħadd bit-taste tiegħu, bil-preferenzi tiegħu. Imma tant hemm affarijiet li huma naturali. illi ħa jerġgħu jagħtuna dik iċ-ċertu anka minerali u vitamini illi forsi fl-ikel li aħna nsejħulu mbarazz ma nsibuhx. Mela kemm hu tajjeb li lil ġisimna nerġgħu nibdew nitimgħuh li għandu bżonn dak li jaħdem miegħu l-aħjar u dawn ukoll Karl, fortunatament, ikollhom ukoll ħafna ilma ġo fihom, bħal per eżempju frawli li semmejna u ħaxix ieħor. Ara x'qed jagħmel lil ġismek. Mela waqt li fi żmien il-festi forsi xrobna ħafna, U dak l-alkoħol jisraqlek l-ilma. Dan l-ikel iktar nej, iktar naturali, qed jerġa' jagħtik lura s-saħħa. Però! Alla ħares! Din is-sistema li tiekol ħaxix u frott biss, pereż. Alla ħares ibqa' biha. Mela idea tajba hi li inti tagħmel perjodu żgħir ħafna illi terġa' ġġib lura dawk il-vitamini u s-sustanzi illi tlift. U mbagħad forsi tibda tibbilanċja.
U mbagħad tibda tibbilanċja, m'hawnx bħalek illi tgħidlek jiena Jien naf, kont qed nieħu għall-mod tal-kelma fi żmien tad-detox breakfast, żewġ smoothies u dinner, issa forsi nibda nieħu breakfast, smoothie, dinner u snack biex terġa' tibda fir-rutina ta' x'għandu bżonn ġismek. Għax apparti li għandu bżonn ikel naturali li ġej minn carbohydrates jgħidulhom tajbin, carb, tajjeb, għax dan biex niftehmu biex nagħmel parentesi żgħira għax issa ħafna nies jibdew jisimgħu ħafna affarijiet, mhux il-carbohydrates kollha huma ħżiena. Tajjeb, ġifieri dan hemm carbohydrates illi ġejjin minn frott, minn ħaxix, eċċetera. Però anke l-carbohydrates jistgħu jiġu minn donut. Mela donut mimlija zokkor, l-aktar li qed tagħtik huma carbohydrates ħżiena, ħa npoġġuha hekk. Allura, billi aħna nieħdu frott u ħaxix li huma carbohydrates tajbin, ma jfissirx illi mbagħad m'hemmx bżonn ukoll ta' proteini, bħal ngħidu aħna għażla ta' ħut jew ta' laħam abjad jew ta' ħaxix illi wkoll jagħtik ċertu proteini, għax diet tajba hemm ħaxix li jagħtik proteini wkoll. U kemm hu importanti wkoll li jkollna spazju għal xaħmijiet tajbin, bħal ngħidu aħna żejt taż-żebbuġa, żejt tal-walnut, żejt tal-almond, żejt tal-kokonut, hawn diversi. Ejja, issa 'l ammont, tgħix kemm qed tiek żejt li hu tajjeb għas-saħħa. Mela dak li ħa nagħmlu, iva, jista' jkun bħal detox li jkun għal perjodu żgħir, però b'mod ġenerali, kif għedt tajjeb ħafna inti Karl, staqsi lilek innifsek, 'Dan li ħa nagħmel, nimmaġinani nżommu għat-tul ta' żmien? U wara t-telefonata, Karl, ħa nkompli naqra fuqha din, għax din vera importanti li niċċarawha aktar. Okej, l-ewwel telefonata

Ma nkunx nista' nistaporti l-ġuħ. L-istonku tiegħi jibda juġagħni. Meta jien, għax nixtieq li nagħmel naqra dieta jien, u nixtieq li jtini t-telefon tiegħu mat-tliet hekk tistgħu. Il-Kunjur, Nirringrazzjawk ħafna ta' grazzi. Jien naħseb li l-biċċa l-kbira tagħna għandna bżonn linja gwida. Għaliex is-sinjura setgħet xorta waħda qatgħet il-ġuħ. Tajjeb l-aptiti li kellha. bil-ħatfa li aħna ngħidu li għandna fl-istonk u dak il-moħħ jaħseb hekk ukoll. Billi tikol xi ħaġa aktar sana u bnina milli tieħu l-pulubi fil-kolbi biex niftehmu, li fih ħafna xaħam u ħafna priservant, il-patata ċips, apparti li qlejna biż-żejt u ma nafx semmit iżjed, u bajda, ok, bajda naħseb li hija tajba skont ukoll kif tagħmilha. Jien naħseb aktar m'għandna bżonn linja gwida, ħabib. Għandna bżonn, għandna bżonn din l-informazzjoni li tibda tingħata spiss u hawnhekk forsi, skużani ħalli ninterrompik, għandna bżonn hawnhekk l-għajnuna tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa. Jagħmlu promozzjoni, però mhux biżżejjed. Nonfqu miljuni ta' ewro fis-saħħa tal-Maltin u l-Għawdxin. M'aħniex niggwidawhom sew. Kontradizzjoni għall-aħħar. u naħa għandna fond fejn aħna nippruvaw naraw kif ħa nagħmlu biex huma jslu messaġġ li huwa minimu, fuq in-naħa l-oħra għandna fond ieħor biex infejqu liċ-ċittadini Maltin u Għawdxin ta' 'l fuq minn 40 miljun fuq l-obeżità. Tagħmel sens din? Ejjew mela nonfqu l-flus biex nipprevedu, biex inwasslu l-messaġġ. Qegħdin nagħmlu? Mhux biżżejjed. Jiena hawnhekk. Nista' ngħid biċċi minn quddiem li aħna stazzjon li qegħdin inwasslu din l-informazzjoni minn jedna, minn rajna, bla ebda għajnuna finanzjarja mingħand ħadd, għaliex jien personalment nemmen ħafna li għandna nkunu stazzjon taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin biex inwasslu din l-informazzjoni edukattiva, informattiva liċ-ċittadini tagħna, lill-familji Maltin u Għawdxin. X'qed ngħid? Għandna bżonn aktar fondi biex inwasslu dawn it-tip ta' messaġġi ta' linja gwida lejn iċ-ċittadini Maltin u Għawdxin, lejn din is-sinjura, illi aħna wkoll bħala pajjiż ninvestu biex nagħtu l-kura lil dawn in-nies. Mela qegħdin nagħtu l-warfarina għall-ħabba illi għandha problemi fis-saħħa tagħha, probabbli fil-qalb, u m'għandhiex linja gwida x'għandha tiekol u m'għandhiex tiekol. Dawn huma affarijiet illi hemm bżonn verament nindirizzaw. Qegħdin nagħmlu diġà? M'aħniex naqblu biżżejjed mat-tekst. Sewwa, mela, Karl, jiena l-ewwel parir li ħa nagħmel illi jekk din is-sinjura tuża l-internet, issa forsi għandha ċertu età, però ma nixtieqhiex li taqta' qalbha għax illum, anke semmejt inti pereżempju ċertu għajnuniet, illum anke hawn għajnuna, anke fil-kunsilli sa fejn jiena infurmat, illi jgħallmuk kif tuża l-kompjuter, tuża l-internet. Għax dan qis hu għandek litteralment inti, ħabiba jew ħabib miegħek, illi meta tistaqsih xi ħaġa, ħa jtik l-answers. Allura kieku pereżempju din is-sinjura tikteb list of healthy food, ħa jitlagħlha ruxxmah ta' ideat ta' liema ikel tista' żżomm id-dar. Għax x'inqalagħlha s-sinjura milli stajt nifhem jien Kayla? Waslet id-dar? bil-ġuħ, anke minħabba l-fatt, parenteżi żgħira, illi dak forsi s-sandwich li kellha ma kienx jimlieha biżżejjed, probabbilment nażżarda ngħid li kien sandwich magħmul minn ħobż abjad illi peress li ma tantx fih vitamini, nutrijenti u fiber, dik li ngħidulha l-fibra ma qbliex, anzi qabli fetħilha aktar l-aptit, biex niftehmu, għax possibilment kieku ma kilitux familja naf qabli inqas qabadha ġuħ għax żied tajba. Ġieli jaqbdek iktar ġuħ meta tiekol ċertu ikel Milli kieku ma tiekol xejn. Għax dana nibdew anke aħna nilgħabu mal-livell taz-zokkor fid-demm. Però ħalli ma mmurx hemm. Però di vera li qed tgħid.
Qed ngħid li tmur f'postijiet, m'hemmx għalfejn noqogħdu nidħlu fid-dettall, illi t-taste tagħhom tkun bnina u tajba, mhux bnina, tkun tajba u pjaċevoli, kif tkun ħa tispiċċa l-aħħar gidma, tibda tittudiba. bejnek u bejn dak li għandek ġo fik, jekk m'għandux tixtri ieħor jew le. Hija normali, hija normali, u hekk hu. Se jekk tkun dgħajjef mur tixtrih, eh? Għaġġel. Le, le, bla dubju ta' xejn, bla dubju ta' xejn, u dik għalkemm qed nitkellmu daqsxejn fil-ġimgħat li ġejjin. Issa, x'ġara? Mela, meta marret id-dar, X'għamlet? Malli fetħet il-friġġ u l-freezer, waħda mit-tnejn, sabet, jew kabord, xi ħaġa, sabet. Il-corned beef fil-kabord.
Il-corned beef, ekku.
Qed nimur għaċ-chips jien. Allura x'għamlet? Meta fetħet il-kabord jew il-freezer, li kielet huwa dak li sabet. Issa, kieku dan l-ikel ma kienx hemmhekk, imma minflok kellha ikel ieħor, Kienet ħa tikol li ssib ukoll. Naħseb hawnhekk għandek biċċa raġun. U x'inhu l-punt tiegħi, Karl? Illi d-dar tiegħek hija l-bażi tiegħek. Mela, hija iktar diffiċli għal dik is-sinjura li tgħid, Oj, wasalt id-dar, ħa jkolli nerġa' forsi nbiddel jew nerġa' noħroġ, għax, per eżempju, m'għandix dak iċ-ċertu ikel id-dar, ħa jkolli mmur nixtrih. Tkunx tixtrih. Imma jekk qiegħed id-dar diġà, ekku, jekk xtratu. Ma tixtrih ukoll, ma tixtrih ukoll ħelu, tixtrih. Kellha nhar nieħu l-ikel li għandi. Kellna nixtri. X'għalfejn għandna nixtru l-corned beef? Allura waqt li nxtara, dik is-sinjura trid u ma tridx, lilu ħadd ieħu. Jew jien ħadd nikżek il-kuxjenza għax ma marritx naħrab mill-flus jien. Number one. Kieku però kien hemm ikel iktar naturali. Hija l-problema hija waħda, ħa nerġgħu naqgħu, sorry ħa nerġa' nitkellem. Le, le, anzi importanti.
Għaliex dawn huma diskussjonijiet vera interessanti. Issa corned beef jiswa inqas minn one euro. Yes, yes, yes. Dik għandna oħra problema. L-ikel illi huwa mhux tant tajjeb. Bih ma tantx huwa tajjeb għas-saħħa dan, ma tridx tkun xi għaref naħseb jien kif trid tkun telgħab kollu xaħam. U ħafna mluħa u preservat. Jiswa inqas minn one euro, ma ma ma tmur tixtri jien naf sider tad-diġieġ qegħdin tonfoq for you. Naqbel ħafna miegħek u li ħa ngħidlek Karl huwa dan ukoll. Hemm bżonn isir xi ħaġa. Ekku. Li huwa interessanti ferm huwa illi ġieli saru dawn ċertu studji fuq dawn l-affarijiet. Sa, illi peress li inti tkun tixtieq titlef ix-xaħam, mela dak ifisser illi kemm tiekol ħa jkun taħt kontroll. Mela, allavolja inti ħa tixtri ikel illi huwa ħelti, aktarx, speċjalment min ikun imdorri jiekol f'abbundanza, ħa jispiċċa jonfoq ħafna inqas meta jibda jixtri ħelti milli kien jonfoq meta kien jiekol b'abbundanza iktar affarijiet li jħaxxnu. Għaliex? Għax il-porzjonijiet tiegħek jekk tintonqos mhux se jkunu kbar. Mhux ħa tieħu xi biċċa laħam daqs dinja. Però ejja ngħidu, għall-mod tal-kelma, ħa nivvinta, illi inti għandek xi 150 gramma biċċa laħam f'ġurnata, laħam aħmar, forsi għandek xi 150 gramm oħra ħuta jew tiġieġ, forsi għandek xi ftit patata, xi ftit frott, xi mgħarfa żejt għaż-żebbuġa 'l hemm u 'l hawn, xi ftit lewż. Jekk taqgħadhom f'ġurnata, jekk tikkumparhom, ħa nerġa' ngħid, ma' min ikun jiekol f'abbundanza, allura jonfoq mhux ħażin fl-ikel junk, abbli u possibilment u probbilment jiġi inqas. Imma. Għandek raġun ukoll. Xi rridu nagħmlu bħala sforz kollettiv, Karl? Din hi importanti. Sa ftit tas-snin ilu, il-broccoli hawn Malta lanqas biss kien jitrabba, biex insemmi l-broccoli biss. Però għax kien hawn dan il, il-famuża buzzword ta' bħalissa, moviment, għax kien hawn ir-request, kien hawn ix-xewqa ta' dak il-ħaxix, Il-bdiewa Maltin bdew irabbuhom. U forsi għall-bidu, ma nafx eżatta, però nimmaġina li kienu għaliex ma kienx hawn daqshekk nies illi jagħmluh. Illum, iktar bdiewa jagħmluh, allura iktar hawn demand, so on and so forth. Mela, u nerġa' ngħid, għall-grazzja t'Alla, l-affarijiet mexjin 'il quddiem ukoll f'dan l-aspett. Però, diment illi dan it-tip ta' ikel junk, ħa jibqa' jkun proteġut bil-massa, mela huwa ta' inqas spiża għal min jagħmlu, allura jista' jagħmel ħafna minnu, mhux bħan-natural li jrid joqgħod jiżżra' jieħu ħsieb tal-affarijiet. U jekk ħa jibqa' jinxtara, eh! Ukoll! Aħseb u ara, nażżarda ngħid, dawn il-kumpaniji. Li jipproduċu dan it-tip ta' ikel. Sfortunatament, jiġifieri qed jiġini anke f'moħħi l-kumpanija ta' soft drinks, illi din hija fost l-aqwa ħames kumpaniji fid-dinja. Fid-dinja, fid-dinja. Jiġifieri, jekk id-demand ħa jibqa' hemm, Karl. U jekk ma jkunx hemm leġiżlatura li tipproteġi, forsi jiena nażżarda ngħid, issa jiena min jieni, m'iniex politiku da jew lanqas ekonomista, però għaliex le, għaliex dawn il-kumpaniji m'għandhomx ikunu ntaxxati aktar jew tal-inqas il-kumpaniji li jipproduċu iktar ikel healthy jkunu taxxati inqas minn ħaddieħor ħalli ngħinu lil dak li jkun ta' ftit. Jiena naħseb li hemm bżonn anki wkoll ta' indikazzjoni, kienu ħa jibdew u bdew xi ħaġa li jindikaw anki l-prodott ta' kemm ta' kemm huwa ta' kwalità, jien naf aħdar, isfar, aħmar, tifhimni? Iva. Jien naħseb li tgħin. Naħseb li din is-sinjura fetħetilna diskussjoni interessanti, nirringrazzjaha ħafna li ċemplet, li qasmet din l-esperjenza tagħha magħna. Ħareġ il-fatt li li kieku bħas-sinjura min jaf kemm hawn ta' inkluż jien, inkluż aħna lkoll, x'tip ta' ikel nixtru għaliex kieku s-sinjura marret id-dar u ma sabitx Il-corn beef, il-pulled beef se jieħdu li trid. Ma kinitx tieklu, imma kienet issib xi ħaġa li aktar hija sana, aktar hija ta'. Ftakart xi ħaġa vera importanti, Karl, għax importanti ħafna. Meta jkunu każijiet mediċi, tajjeb, jiena semmejt il-famuż internet. Però l-internet ħajtik informazzjoni ġenerali, kif qed nitkellem jien hawnhekk. Kemm hu importanti meta jkollha kundizzjoni medika Titkellem ma' tabib jew nażżar dan il-pass iktar, dak li jsejħulu dietician. Dietician huma numru żgħir ħafna u Malta, sfortunatament, għax hawn bżonn iktar. Però dietician ikun jaf anka kif il-kundizzjonijiet mediċi jistgħu jkunu jkunu trattati b'ċertu ikel u b'ċertu sistema. Dietician huwa l-istess bħal nutritionist?
Le, le. Dietician jista' jaħdem anka ġo sptar, waqt li normalment, sa fejn jiena infurmat jiena, nutritionist ma tkunx tista', nutritionist taħdem iktar ma' każijiet illi mhumiex relatati ma' kundizzjonijiet mediċi. Però dajjetixin ikun jista' b'mod speċifiku jittratta lill-pazjent anke permezz ta' għajnuna tal-ikel. Allura tajjeb ħafna dis-sinjura anke forsi tkellem it-tabib tagħha. Tistaqsiha biex forsi anke jagħmlilha xi karta jew xi referral għal għand dajjetixin għax naħseb illi jkun jista' jgħinha b'mod personali ħafna. Is-sinjura hawnhekk kienet tgħidli kemm ħa ssemmi s-sinjuri imma b'telefonata waħda tfisser il-polz ta' ħafna nies li jkunu qegħdin isegwuna, mhux b'hekk? Qalet, Għax ma nistax nieħu ħaxix. Issa, all right, x'tip ta' ħaxix hawn li tista' tieħu? Imma ħafna.
B'mod ġenerali, il-ħaxix aħdar jagħmel ġid kbir. Però, forsi fil-każ speċifiku tas-sinjura, l-kundizzjoni li jkollha, u din naf li jiena familjar ta' din il-kundizzjoni, naf kemm iva trid toqgħod attenta anke minn ħaxix aħdar, mela ara kemm hu importanti li inti titkellem mat-tabib u mad-dietician tiegħek.

Għax ma nissussidjawx dawk in-nies li jagħmlu ikel healthy? A imma għadna kemm ninvestu uġġett ta' sbatax-il miljun f'kejterija u jmorru n-nies biex iduqu dak li jixtiequ u ma jsibuhx, ħa ngħidlek x'jagħmlu. Proset sieħbi u proset u s-sena t-tajba. Nirringrazzjak, grazzi ħafna. Eħe, ovvjament ma nistgħux aħna. il-pajjiż jingħalaq u dak li aħna ksibna. U kollox għandu lok, taf, is-sens. Mhux hekk? Jiġifieri, inutli noqogħdu ngħidu hekk. Li nistgħu ngħidu għandna bżonn aktar tagħrif. Da bħal meta, ma nafx jekk ma tkellimtx miegħek, meta dal-aħħar id-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni ta linja gwida x'jistgħu t-tfal jieħdu magħhom l-iskola. Tal-ġenn.
Imma aħna kultant irridu nsiru aktar qaddisin mill-Papa. Konna nies illi fuq quddiem fuq ħafna affarijiet. Però naħseb illi hemm bżonn illi l-ewwel qabel ma nipplimentaw il-liġijiet, irridu nippreparaw liċ-ċittadini tagħna. Irridu nammettu illi l-kambjamenti li sar tul dawn l-aħħar snin Sar tant malajr illi ċertu issues, ċertu liġijiet, ċertu kultura ngħid, ċertu kultu. Imma imma imma għalhekk irridu aktar linja gwida, aktar lok ta' diskussjoni, mhux ta' pika ta' għax domna għaxar snin niddiskutu jekk nidħlux fl-Unjoni Ewropea jew le, mhux dak il-millennju qed ngħid jien. Mela niddiskutu iżgħar x'nistgħu nagħmlu biex iċ-ċittadin Malti u Għawdxi jkollu saħħa verament aħjar. Qed tifhimni? Ara Karl, anke fuq dan il-punt li semma s-Sinjur, pereżempju, kemm hu wkoll idea tajba illi inti, pereżempju, dawn iċ-ċentru, hemm min iqassam f'idejha x'inhu, jiġifieri forsi tgħidli inti wara l-programm, però jekk dan huwa xi ċentru tal-ikel, milli stajt nifhem, kemm hi idea tajba wkoll illi inti tiftiehem ma' tal-familja tiegħek illi għall-mod tal-kelma darba fil-ġimgħa Toħorġu tieklu b'mod soċjali. Għax dan bħal meta inti taħdem matul il-ġimgħa, tajjeb, u forsi tieqaf il-Ħadd jew tieqaf is-Sibt u l-Ħadd. Ekku, inti, għax pereżempju, ħa nġib eżempju, bniedem li jaħdem matul il-ġimgħa, tajjeb, jew bniedma, naturalment, illi taħdem ħamest ijiem jew sitta fil-ġimgħa. Billi waqfet ġurnata jew tnejn ma jfissirx illi hija unemployed. ifisser li dawk il-jumejn ħalli daqsxejn ta' pawża. Fil-każ tal-ikel, Karl, saqbu li jekk minn kull għaxar darbiet li nieklu, tmienja minnhom nieklu on the right track, nieklu according to plan, ħa npoġġuha hekk, naffordjaw li darbtejn oħra minn kull għaxra nagħlaq għajn waħda jiena. Mela pereżempju mort dan il-post ma nafx fejn hu u mort ngħid xi pizza żgħira. So, flok ma jiena, hekk hu, flok ma jiena ħadd pereżempju ħuta, jiena nivvinta, jew inkella ħriġt is-Sibt filgħaxija, għandi wine bar favorit, u apparti li ħadna xi ikla bniena, forsi xi fletter tajjeb, xi fletter tajjeb, ħadt żewġ tazzi inbid. Ma ġara xejn. Basta ma ssuqx. Basta ma ssuqx, għaqlu. Jiġifieri, x'qed nipprova ngħid? Illi Alla ħares naslu fi stat li dawn iċ-ċentri ma niftħuhomx jew jagħlqu. La. Għax għandhom post ukoll. Il-problema hija meta jinqalab il-miżien. Meta tmienja junk food, u tnej sura ta' nies meta kultant. Jew xejn. Jew xejn.
Meta kultant tnikkiżni l-kuxjenza jekk tnikkiżni. Tajjeb, dik hija l-problema. Dik li għandha bżonn. Jiena favur, jiena personal, ġifieri ħa niddeevja hawn, ta'. Jiena favur ħafna illi ċ-ċittadin ikollu l-libertajiet tiegħu. Mela. Iktar ma poplu toppressah, kemm tgħidlu. Tagħmilx hekk. Iktar agħar. Tagħmel il-kontra. Prosit. L-aħjar ikun hawn l-għażla. U bija kont ġej, dad-diskors li konna qegħdin ngħidu aħna wkoll anke. L-ewwel, prosit. Fi xi jiem ilu anke dwar il-linja gwida tat-tfal x'għandhom jgħidu l-iskola, l-ġenituri, eċċetera, eċċetera. Il għaliex id-diskussjoni kellha tkun mhux li ngħidlek inti ma tistax tikol il-pastizzi, Għax kif ħa toħroġ mill-iskola ħa ssibhom. Jiena mhux se, id-diskussjoni kellha tkun, mhux ngħidlek ma tistax iġġib ħobż bil-perżut miegħek l-iskola, ma trid iġġib il-karotti u l-ħaxix u t-tuffieħ, pereżempju. Imma jiena rrid illi neduka u ninforma aktar lit-tfal tagħna, liż-żgħażagħ tagħna, lilna l-adulti, lill-anzjani tagħna, illi Mhux dak tiklux, imma 'l xiex int m'għandekx xi li tiklu. Kumpless apparti, apparti dan kollu, għandna bżonn niċċaqalqu. Minn dejjem. Le, le, minn dejjem, għax m'aħniex niċċaqalqu. Poplu għażżien. U ejja nkunu onesti, kulħadd igorr, kulħadd jiġġieled għax ma jisabx jipparkja wara dak il-ħanut, f'dik it-triq partikolari, hawnhekk iċemplu nies jiena, ikolli nies, ħa nsemmih hawnhekk l-Onorevoli Silvio.